Mae y thema dioddef yn obeithiol yn 2 Corinthiaid 1 ac adnod 11. 2 Corinthiaid 1 ac adnod 11. Mae croeso chi ystyn eich Beibl neu mynd at eich app a'i ffindio fo. Um, yna fe ffindio chi yr ail lythyr sgwennodd Paul at y Corinthiaid. Mae genna fi chwech pwynt bach syml Mae Paul yn mynd i ddysgu, wedi dysgu am ei gyfyngiadau fo, limitations. Mae o'n rhannu efo ni be mae wedi ddysgu am drugaredd Dyw. Mae o'n rhannu efo ni sut mae o wedi dioddef fel Christ. Um, be di grym yr atgyfodiad yn ei fywyd o? Sut mae wedi gweld gwerth annog eraill? a grym gweddi. Mae lle bod yna chwech bregeth yna, ond uh, un bregeth, chwech pwynt, a uh, ddim mor hir gobeithio. Um, I ni ddysgu sut mae dioddef yn obeithio. Mae Paul yn rhannu i gyfyngiadau i ddechrau, i gyfyngiadau, i limitations – Mae o'n dweud, Yr ydym ni am i chi wybod, gyfeillion, am y gythrymder a ddaeth i'n rhan yn Asia, yn trechu ni a'n llethu ni mor llwyr nes i ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Nawr, doedd Paul ddim yn wimp, Oedd o ddim yn gymeriad diasg o'n cefn o gwbl. Dwi'n cofio darllen pan o'n i'n y coleg uh, rhyw fath o hanes bywyd Paul uh, yn y llyfr bach yma. Um, a mae o'n hanes reit cyffroes, mae o'n reit um, diddorol, rhyw fath o nofel ydy o, am Paul. Ac mae'n meddwl amdano fo yn cael ei garcharu sawl gwaith, yn cael ei, yn cael ei chwipio sawl gwaith, yn, yn dal i godi. Doedd o ddim yn un i gael ei drechu. Doedd o ddim yn i gael ei sigo. Oedd o'n wydyn. Um, oedd o'n gadarn i argoeddiadau. Ac eto mae'n cyfeirio at brofiad yn Asia. A does neb yn gwybod yn union lle. Mae rhai yn dyfalu hwn a dyfalu'r llall, ond mae o'n mwy na lai'n deud fill the gap, fill the gap, achos dwi ddim yn deitha ni'n union be oedd y profiad. Ond mor llwyr nes i ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Oedd ni, oedd i, oedd i fywyd o yn y fantol erledigaeth. Um, pra, prawf corfforol, da ni ddim yn gwybod be oedd o. Ond oedd i fywyd o yn y fantol. Teimlasom yn ymwneud ein bod wedi derbyn dedfryd marwolaeth oedd i'n ddi arno fo. Oedd hi'n dywyll arno fo. Oedd y diwedd yn agos. Dyma, dyma Paul yn de, nath eistedd mewn cell am flynyddoedd yn disgwyl y diwedd. Dyma Paul nath deithio a mynd trwy stormydd a treialon. Ond yn y, y sefyllfa yma, oedd hi'n awr dywyll. A wyddoch chi, mae yna adegau'n gallu bod i ni weithiau. Da ni'n gallu teimlo bod ni mewn rhyw dwllwch, a twllwch ddim yn gadael ni. Cysgodion, gofid, concern. A da ni'n meddwl, i be? A falle bod chi yna rwan, mewn rhyw gyfnod tywyll. Neu falle bod chi'n nabod rwy'n mewn cyfnod tywyll. Mae o'n dda i ni wybod bod dynion mawr yr arglwydd wedi bod yn yr un sefyllfa. Dwi wedi siarad yma am Spurgeon o'r blaen, mae yna fideo ar gael yn Saesneg am iselder Charles Spurgeon, un o bregethwyr mwyaf yr egwys. Mae dynion da yn cael ei selder. Mae cysnogion da yn cael eu taro'n ôl. A mae o'n gysur i wybod hynny. Da ni ddim yn gynhalu, hunan gynhaliol. Da ni'n feidrol, da ni'n frau iawn. A gallwn ni deimlo yn ymyn hunain rhyw ddedfryd marwolaeth. Mae cydnabod gwendid, mae cydnabod diffyg yno ni yn bwysig iawn. Oeddwn i'n claddu y dyn ifanc dyn o'r blaen ac o'n i'n dweud rhoi teyrnged iddo fo ac un o'i storis amdano fo o bod o wedi bod allan efo'r hogiau ac wneud rhyw, rhyw gampau efo rhyw gar a rhyw, rhyw car links a rhyw bethau. A cyfa a gweiddi oedd o yn y cae yma, fedra i ddim, fedra i ddim. Oedd o'n trio gwastadu'r cae ar ôl neu golwg efo teiars ar y cae yma, o dynnu'r links yma. Fedra i ddim. A mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu deud hynny. Fedra i ddim. Ac os gael ddeud, i dynion ddim yn hawdd i ddeud hyn. Mae merched yn fwy tebygol o rannu, ond uh, fel o'n i efo nghlust, o'n i'n eisiau cydnabod bod gyda fi broblem. Mae cydnabod gwendidau yn onest i'n hunain ac i eraill. yn ddoeth, yn bwysig iawn. Yr ail beth, da ni'n gweld yn yr geiriau yma, ydy dysgodd Paul am drugaredd Dyw. Gras a thangnefedd i chi oddi wrth Ddyw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y tad sy'n trigarchau Ar Duw sy'n rhoi pob diddanwch. Felly, oedd o methu, oedd i tanc o'n wag, oedd gen fo ddim yr adnoddau, oedd ar ben i denyn, ond oedd gras ac tangnefedd wedi cyffwrdd. A mae o'n sgwennu mwy na lai i ddweud wrth, wrth yr egwys yma'n corydd, gwrandwch, dwi'n gwybod lle i fynd, dwi'n drampin yn gwybod lle mae yna fwyd. Bendigedig fydd y Duw a Thad ein Harglwyr sy'n Grist. Mae o'n sicrhau a mae o'n yn diddanu ni. Da chi a fi licio diddannwch, da ni'n licio bach o hwyl, da ni'n licio bach o, o, o wenu ar ryw stori diddan, cwmni diddan. Mae Dyw yn gallu diddanu ni. Mae Dyw yn gallu nesau ata ni. Mae Dyw yn gallu closio ata ni. A'n cynnal ni, falle bod y storm ddim yn gadael, falle bod y salwch dal efo ni. Falle bod y, y, y swydd wedi mynd. Falle bod yn ffrindiau ni wedi gadael ni. Ond mi all Dyw yn diddanu ni. Nid bod ni'n stoicaidd ac yn sych ac yn teimlo, wel, John Bwys, da, da ni yn isel. Ac yn yr iselder yna, yn y cyfnod yna, yn yr argyfwng yna, mae yna dduw sy'n sicrhau a mae rhoi pob, nid blanket, nid cyfer, nid one size cat all, yn de, dim fel la, pob diddanwch. Hynny yw, mae o'n gymwys i chi, i'ch sefyllfa chi. A bech a bod yn swil efo'ch gwendidau ac efo'ch cyflyrau. Bech a meddwl bod chi roed y gwyneb ymlaen efo fo. Mae'n medru deall ni, mae'n gwybod yn gwneuthuriad ni, mae'n gwybod yn ofnau ni. A mae o'n cyffwrn chi lle da chi'n brifo. Pob diddanwch, bod o'n feddyliol, bod o'n seicolegol, bod o'n ysbrydol, bod o'n gyrfaol, Diddannwch yr archwydd. A mae'n yn diddannu ni ym mhob gorthrymder, er mwyn i ninnau, trwy'r diddannwch a gawn yn ganddo ef, allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Felly mae Duw ar gael ar ein cyfer ni. Da ni'n gwybod lle i droi. yn yr blank check mae yn y sefyllfa pob gwrthrwmder. Mae Dyw ar gael. A dyna pam os dio yn yn didanu ni, os ydy o'n delio fo ni, os ydy o'n nesau ata ni trwy'r ysbryd glân, Wel, dydy o mor bwysig bod ni'n troi at y fo ac yn agor y gair, yn gwario amser, yn fyfyrio yno fo, ac yn amser i, i fyfyrio ar ei berson nhw, ar ei addewidion nhw. Bydd ysgol Paul am gymeriad Dyw, am natur Dyw. Mae o'n dad. Mae o'n dad. Syl beth diwetha, ni'n cofio syl y tade. Oedden ni'n edrych yn ôl ar yn tade ni gan ddiolchgar amdanyn nhw. Mae Dyw yn dadol. Mae o'n gefn, mae o'n driw ar, ar gyfer i bobl. Allwn ni bwyso arno fo. a gwybod am ei gynhaliaeth o. Dyma'r llyfr dwi wedi cloddio yno fo ers um, um, dyddiau coleg. Um, falle bod chi'n edrych ar lyfrau fel hyn a meddwl, wel, uh, fath yn sych amdanyn nhw. Mae rhyfedd sut da chi a fi wedi dysgu lot am Brexit a wedi dysgu lot am, am Covid-19. ac ar ryw arbenigedd personol ar phethau yma. Ond yn y gair, da ni'n oleedig. A weithiau mae'n dda mynd i fewn i ambell i esboniad. A Philip Edgecombe Hughes, mae'n dweud fel hyn, No suffering, however severe, can separate the believer from the tender care and compassion of his heavenly Father.

The comfort is never outweighed by the suffering. Waw. Na chi frawddeg werth ei gofio? Dywys pa mor dywyll, pa mor unig, pa mor ddigalon. Da ni'n cloriannu'r profiadau yma. A mae yna rai profiadau sy'n gadael ni. Da ni'n gobeithio bydd y Covid yma'n gadael ni. A bydd y Covid yn mynd. Ond mae 'na bethau eraill yn aros efo ni, digon i ti fy ngras, Paul. Mae rhaid ti fyw efo'r symbol yn y cnawd. Beth bynnag mae rhagluniaeth wedi gosod o'n blaen ni, beth bynnag ydy'n galwad ni yn sefyllfa ni, allwn ni ddim i newid o. Allwn ni ddim newid amgylchiadau bywyd. Mae nhw just, da ni'n gwybod, dyna sefyllfa ni, da ni allan o waith. Neu da ni'n gwynebu sefyllfa dirdynol o, o unig. Ond di Duw ddim yn gosod ni, dy'r Arglwydd ddim yn gosod ni'n y sefyllfa yna heb yn nabod ni a gwybod bod gennym fo nerth i ni yn bersonol. They are matched a more than matched by the comfort. The comfort is never outweighed by the suffering. Na pam bod ni'n troi at yr Arglwydd a gwybod bod o ar gael ar ein cyfer ni. Salm 31. Mor helaeth yw daioni, yw dy ddaioni sydd yn nghadw gennyt, i'r rhai sy'n dofni, ac wedi i amlygu i'r rhai sy'n cysgodi ynot. Ang hynny yng ngwydd pawb. Mor helaeth yw dy ddaioni. Nath Paul ddysgu am gymeriad Duw ac am natur Duw. A mae Duw fel a bob dydd. Dim haid ni fod mewn argyfwng. Dim haid ni fod mewn sefyllfa fel Paul i brofi hyn. Yng ngwydd pawb, ger bron y byd, mae'r arglwydd yn yn diddanu ni ac yn adnewyddu ni ac yn yn bendithio ni. Felly, fe ddysgodd Paul am ei gyfyngiadau. Doedd o ddim yn Superman. Oedd o ddim yn super ysbrydol. A tho ddysgu am drugaredd Dyw. A myfyriwch chi am yr adnodau cyntaf yna yn, yn yr epistol yma. Ond dyna mae'n dweud bod o wedi dioddau fel Christ. Lle mae'n dweud hynny? Wel, fel y mae dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni, felly hefyd trwy Grist, y mae ein diddanwch yn gorlifo. Nawr, mae'n un ffordd oedd dioddefaint Crist yn unigolyddol terfynol. Hynny yw, nath Gris farw ar ben ei hun a dweud gorffennwyd. Dydy dioddefaint Cris ddim yn parhau yn yr ystyr bod angen tywallt gwaed yn gyson. Na, na. Fe fu farw Cris ar y groes unwaith a fe atgyfododd a mae o'n fyw. Ac eto, da ni'n gwybod, mae gwas dioddefus o'i Cris, dod i fyd oedd yn ei wrthod o, ac yn ei gablu fo, ac yn ei barddio fo. A mae'n dweud, da chi ddim yn fwy na'r meistr. Mae'r meistr wedi cael ei erlid, fyddwch chi hefyd. Di'r gwas ddim yn fwy na'r meistr. Mae dilyn Cris yn golygu codi'r groes. Mae dilyn Cris yn golygu bod ni yn cael ar teithiau. Mae'n gallu bod yn lwybr unig, am y blogaeth. Mae arddel Crist a sefyll i fyny Fel all Eirwyn wneud efo bobl yn rhegi ei enw fo, mae'n costio. Mae sefyll o blaid gwerthoedd Christ. Mae yna bris i dalu. A mae Paul yn dweud, ie, yeah, mae dioddefiadau Christ yn gorlifo hyd atom ni. Ond os di'r tad yn diddannu fi, mae'r mab yn diddannu fi. Hefyd trwy Grist. Y mae ein diddanwch yn gor ni fo. Nid rhyw dricl bach, nid rhyw dropyn bach, nid rhyw lymed bach o ddŵr. Mae diddanwch yma. Mae fo safon taflu ni fewn i'r ffynnon. Mae diddanwch yn gor lifo, mae o fy nghwpan sy'n llawn. Trwy grist. Mae'n dysgu am Grist. A cofiwch y gair a ddywedais wrthych, nid rhyw unrhyw was y fwynau feistr. Os erlydiasant fi, fe chydlydiant chithe. Os cadwant fy ngair i, fe gadwant yr eiddo chithe. Mae'n dysgu fod rhaid i, i filwr da i ysigddiaethu ofe. A gallwn ni ddim bod yn boblogaidd fel cysnogion. Um, gwyneb byd pan ddywent pawb yn dda amdanoch chi. Nid, da ni ddim eisiau ennill rhyw gysadleuaeth talent a bod yn dderbyniol. Ar ddiwedd y gwynfydau, gwyneb byd y trigaro, gwyneb byd y tangnefeddwyr, gwyneb byd y pur o galon, gwyneb byd pan eich erlidiant. Mae'r Tregarog, y pur o galon, yn mynd i gael ei erlid. Felly, da ni'n dioddef fel Crist. Beth felly sydd yn dod gan yr Iesu i orlifo? Wel, mae'n dweud yn hyfryd iawn am grym i atgyfodiad. Teimlasom yn ymyn hunain ein bod wedi derbyn Dedfryd marwolaeth yw bennid penodol, ti'n mynd i farw pod, 'na fo, dim, dim, dim hwylio i Rufain, dim byd arall, dim cynlluniau, sgrapio dy ddyddiadur, ti'n mynd i farw. Ond oedd Duw yn defnyddio hyn? Yn cadw rhag ymddiried yn ym yn hunain. A mae yna rhyw self-reliance yn does, rhyw falchder bach yna ni'n meddwl, wel, allai gopio. A mae Dyw yn, yn deffro ni ac yn dychryn ni, fe ges i frawd di llun yn siarad ar adre. Da ni mor frau a da ni mor feidrol. Dim ond germ bach yn ynglhys di, just beth bach oedd o, ond oedd o'n just yn llethu fi. Alla ni ymddiried yn o'n ni'n hunain. A mae Duw yn rhoi pethau o'n, ar yn llwybr ni, just reality check. Da chi ddim mor abal â hynny. Da chi ddim mor gynhaliol, hunan gynhaliol â hynny. A mae balchder yn gallu just sleifio fewn yn dydy, fel i ddew yn dringo fyny coeden yn ara deg a cymryd drosodd y goeden. Balchder. A mae'r person fwyaf swil yn gallu bod yn, bod yn falch. A cymhellion ni falch. A bod ni wedi copio. A well done, a llwyddo. Pat ar y... Na, na, dim pat ar yn cefn. Pwy da ni yn trystio felly? Yn y Duw sy'n cyfodi y meirw. Os da chi'n teimlo bod chi'n mynd trwyddi neu yn cofio profiad da chi wedi mynd trwyddi, dychmygwch y disgyblion i cael ei dadrithio a'i siomi, ei meseia nhw, ei bugail nhw Ar y groes. Maen nhw'n gadael o wrth y groes. Mae Pedr i fradychu fo. Dadrithiad siom y disgyblion. Dim ond Ioan a Mair, chydig o wragedd wrth y groes. Ac eto. y bedd gwac. Pwy sgynna ni? Dyw. Pa fath o ddiw? Be di brand o? Be di i neges o? Be di, be di DNA diw? Be di gallu diw? Be di posibiliadau diw? Pan bod yr exodus yn bwysig iawn dod allan o'r aifft? Pan bod ni'n dathlu'r pasg adeg yna? Pan bod ni'n cofio yr atgyfodiad? Wel, Y Duw sy'n cyfodi'r meirw. Tu cefn i fi fan hyn, Cildwr, mae yna hen fynwent. Mae'n llawn dop efo'r bedyddwyr cynnar. Y Duw yn mynd i gwynebu y meirw a'i atgyfodi nhw. Nid jyst ar ôl tri diwrnod. Ar ôl miloedd o flynyddoedd. y Duw sy'n cyfodi'r meirw, na'i brand o. Dwi'n licio adnod yn Luc am Gristnogion. Pwy da ni? Plant yr atgyfodiad. Plant yr atgyfodiad. Da ni'n meddwl am gyfnod y Pasg a gwanwyn a bywyd newydd a'r hael allan a blodau yr ymateb. Wel, mae hynny'n wir am yr egwys. Da ni'n Dathlu bob Sul! Crys byw! Dau o sylfaenwyr Cildwrn oedd Charlie ac Arfon oedd nhw efo grŵp yr atgyfodiad. Wel mae Crisnogion, da ni'n blant yr atgyfodiad. Hynny yw mae'n Cris ni yn goncwerwr. Mae o'n frenin, mae o'n arglwydd. Mae o'n bob dim sydd angen iddo fo fod. dros y byd a phechod ar ei drwg. Mae o wedi concro. Dwi methu copio, medd Paul, ond Dyw sy'n cyfodi y meirw, plant yr atgyfodiad. Y gallai Dyw i godi hyd yn oed o ddi wrth y meirw. Pwy, pwy, am pwy, pwy mae geiriau yna Abram yn Hebread 11? Yn mynd a'i fab i gael ei eberthu. A mae Isaac yn gofyn, lle mae'r aberth? Wel, meddai'r adnod, mae gennym ni ddiw, all godi hyd yn oed pobl oddi wrth y meirw. Dyma chi y diw all atgyfodi'r egwys yng Nghymru. Glywson ni Stuart Bell yn dweud yn do am China adeg yr erledigaeth pan gorffennwyd yr, yr, yr erledigaeth, oedd yr egwys yn fyw. A dyma di'n gweddi ni dros Sir Fôn a dros Gymru. Er weitha'r lockdown, er weitha'r er pellter, bod yr ysbryd glân ar waith, a gall Dyw weithio a codi bobl, a rhoi bywyd newydd iddyn nhw, a'i aileni nhw, a'i adnewyddu nhw, a rhoi hyder. Pa fath o ddiw sgynna ni? Y creuwr, cynhaliwr. Ond, da ni blant yr atgyfodiad. Mae'r llysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mae eiddo Dyw yw'r gallu tra ar y gorol, ac nid eiddom ni. Paul, digon i ti fy ngras, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Fethu yn llawen iawn. Fi am frostiaf. Like, gymryd o ar fy, ar fy ngên. yn fy ngwendidau, fi bod fi'n debo. Er mwyn i nerth Christ orffwys arnaf. Am hynny, dwi'n ymyfrydu er mwyn Christ mewn gwendid, mewn sarhad, mewn gofid, mewn erledigaeth a cyfyngderau. Pan wyf wan, yna rwy'n gryf. A dwi wir yn gwerthorogi yr ail lythyr yma, achos mae Paul yn rhannu yn onest iawn ac yn fra iawn ac yn fregus iawn trwy'r llythyr yma. Mae dau Corinthiaid yn bwysig iawn i ni ddeall yn gwendiden ni a'r ateb sydd i gael, a'r gonestrwydd. Ewch ar ei ôl a darllenwch dau Corinthiaid, mae o'n mae o'n yn, yn, yn fel i'r enaid, dau Corinthiaid. Dwi'n fodlon cyfadde, sarhad, gwendid, gofid, erledigaeth. OK, dwi wan. Ymddarostyngwch dan hynny, dan law cadarn Dduw. Just derbyniwch y drefn, o'ch heb a strancio a pwdu a gwylltio. Just derbyn, lle ydych chi? Mae'ch swydd chi wedi mynd. Mae'ch ffrindiau chi di'ch gadael chi. Mae'ch priodas chi wedi chwalu. Chi methu gweld eich plant. Mae yna bethau allwch chi ddim i reoli nhw. Wel, dewch â nhw i'r arglwydd, achos mae law o'n gadar. Fel y bydd ef, yn ei amser, yn eich dyrchafu. Falle gymith o flwyddyn neu ddwy. Da ni'n gwybod beth aw. Allwn ni ond reoli be bethau allwn ni reoli. Ond mae yna bethau allan yn rheolaeth ni sydd, sydd i gyd yn rheolaeth diw. A mae o'n mynd i weithio. Yr olaf y fydda flaenaf. A'r blaenaf fydda olaf. Disgwyl wrth yr arglwydd. Felly, mae wedi dysgu y pimp peth yna, pedwar peth yna, yn barod, bod o'n, bod o'n gyfyngedig, bod trugaredd Dyw yn mwy na digon. Mae wedi dysgu bod o'n gofod dioddef fel Cris. Mae wedi dysgu am yr im yr atgyfodiad. Beth am annog pobl eraill? A mae hwn yn bwynt ymarferol pwysig iawn. Cynnil, ond pwysig i gofio. Mae Duw yn yn diddanu ni ym mhob gorthrymder. Fel o'n i'n deud, da ni'n dramps yn gwybod lle mae yna fwyd. Er mwyn i ni, trwy'r diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddanu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Da chi'n mynd trwyddi, mae yna rhyw brofiad gyda chi, mae yna rhyw ofid Y peryg ydy bod yn sgwrs ni'n mynd at yn clwyfe ac yn gadael bobl efo'n clwyfe. Dyma mhrofiad i, dyma'r dadrithiad ges i, dyma'r siom. Os ydyn ni'n symud ymlaen o'n gofid ni, a'n creithiau ni, a'n briwiau ni, i'r diddannwch, da ni ddim yn helpu neb. Dy'n hanesion ni, dydy'n profiadau ni, dydy'n treialon ni ddim bendith i neb. Yr unig fendith i bobl ydy dweud lle mae'r ffynnon, lle mae'r bwyd. I ni allu diddanu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Er mwyn i ninnau, trwy'r diddanwch a gawn ganddo ef, ein didda, allu diddanu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Mae yna brofiadau yn dod i ni, da ni'n mynd gwybod pam, a da ni'n meddwl bod o'n bad timing, a da ni'n meddwl, o ddew, ti wedi gosod fi'n y ddrama yma fawran a'r sgript yma, a dwi ddim yn gwybod os ydi o i fi. pam? Pam, pam hyn? Rwan. A chi'n mynd gwybod, falle fydda chi'n eistedd ar dren heb fas flwyddyn i ddod, gysgwrsio fo rwy'n sydd wedi cael yr un profiad â chi, ac ar y pryd, oeddech chi'n gwybod be oedd y pwrpas y profiad yna. Ond mae Dyw yn gosod ni ac yn paratoi ni i fod yn lladmeryddion gras. Da ni'n derbyn y baton. Da ni'n derbyn y diddanwch. A da ni'n cyfarfod pobl. A da ni'n dweud, dyma lle es i, dyma'r adnodd ges i, dyma'r addewid. Da ni'n mynd â nhw at y bugail da. Da ni ddim yn gofyn nhw'n feddwl bod ni rhyw heroics a bod ni wedi copio. Na, na, na. Da ni'n troi nhw i golygon at y ffynnon. Achos yn yr unig nerth sydd werth ei gael. Iesu Gris ydy'r bywyd trygwyddol. Fo ydy'r cynhaliwr. Llawer o ofid a gaiff y cyfiawn, ond gwereda'r arglwydd ef o'r cyfan. Does dim yn wastraf yn ysgol dioddefaint Dyw. A pwynt ola ydy gweddi. Oedd o'n ymwybodol bod nhw'n gweddïo drosto fo yn Corinth. A mae cynnal ein gilydd a cofio'n gilydd mewn gweddi llawer a ddichon heddiw, taer wedd i'r cyfiawn. Be fydda i'n neud? Dwi adre, lla i'n mynd allan. Allwn ni weddio. Allwn ni weddio. Os i'n eisiau ni ddeud just gweddio. Na. Da ni'n tynnu yn rhallau'r addewidion. Da ni'n galw ar yr Arglwydd. A da ni'n meddwl, Arglwydd, gna di'r wahaniaeth fan hyn. Tyd di, Arglwydd, i'n plith ni. Gwaredigaeth raslon ar yr Arglwydd. Grym gweddi. Be di'r perthnasad yma i ni felly i chi? Be di'n cyfyngiadau ni? Be di profiad ni o drugaredd Dyw? Ydy ni'n fodlon dioddef fel Christ? Grym i atgyfodiad. Yda ni'n mynd i fodlon defnyddio a cyfieithu yn profiadau i annog a gweddio? Dioddef yn obeithiol. Mae yna sleid yma, i chi jyst feddwl gyn i ni ganu'r emyn ola. Mae'r uh, dŵr yn gorlifo, mae yna ddwy ffynnon Mae yna ddwy lwybr, mae'r un o'r afon yn mynd yn ei blaen, a mae'r llall jyst yn sychu fyny. Sgwn i bore yma, os yna rhywbeth i'r ysbryd lan wneud yn eich bywyd chi, yn eich calon chi, fel bod chi ddim yn stagnant, ond bod o'r ysbryd yn llifo trwydda chi, allan i'r môr, a bod chi'n gweld gorwelion newydd. Meddyliwch chi am yr adnodau yma, a fe ganwn ni yn emyn ola.